Hemmäňize salam, onlaýn gepleşigimize hoş geldiňiz. Bu günki myhmanymyz. Men ulalan döwrümiň iň populýarny aýdymçylarynyň biri Berdi B. Asman ýyldyzy deýin gözleriň, Yşkyň odyna saldy seň keşbiň.

Çäksizdi meniň duýgym Ýok sen bewepa Meni unutma. Ýaşlar, hemäňiziň soraglaryňyzy okadym, arasyndan saýladyk, jemledik, özlerimiziňkinem goşduk we gepleşigimiz göwnüňize ýarar diýip, häzirden umyt edýän. Başlaýas. Essalawmaleýkim. Waleýkim.
Berdi gowmy agam? Janyň sagmy? Şükür şükür Allaha.
Gowmy özüňiz? Ilki bilen bir azajyk özüň barada aýdyp berseň, özüňi tanyşdyrsaň.
Özüm barada aýtsam, bir müň dokuz ýüz segsen ikinji ýylyň ýanwaryň on ýedisine Aşgabat şäherinde dogruldym. Özüm Bärde dogruldym, ýöne aslym, ejem, kakam Daşoguzly.
Daşoguzly. Hawa.
Soň näme aýdaýyn. Ýedi dogan maşgalamyzda. Dört oglan üç gyz. Men altynjy. Menden kiçi bir oglanjygym bar. Hawa. Iki müň onunjy ýylda öýlendim. Üç çagam bar. Iki oglum bir gyzym bar. Ogullarym Selim Alim, gyzymyň ady Sara.
Tüweleme ýaşlar uzyn bolsun. Hawa, soň ýenelemem. Boldumyka diýen soň bilen özüm barada. Şu wagt ilki bilen şeýle bir soragdan başlasym gelýär. Şunça wagt sungatdan uzaklaşmagyňa näme sebäp boldy?
Ilki bilen okuw etmeli boldum. Ilki zaoçno okadym bir ýyl ýaly, soň oçno etmeli boldum. Harkowda okadym. Awtodorožnyý institutda. Soň soňky kurslarda saglyk sebäpli gaýtmaly boldum. Saglyk sebäp bilen hem ýene üstüne wagt goşuldy da şoňa saglyk sebäbi bilen. Soň Gowulaşdym hudaýa şükür. Soň öýlenmeli boldum. Ýaşym gysyp barýar öýlenmeli boldum. Soňunda nesip edende de özüme geldim diýjek bolýan-da. Özüme gelip indi dost oglanym bar. Bir iki sany hudaýa şükür bir dost oglanym bar. Şo bir goldaýar, kömekleşýär bir işimde. Köne bir ýaşlykdan gatnaşýan bir dostum bar şol bir goldaýar. Ýiten sebäbi şu okuw bilen saglyk meselem boldy soňra. Dostlarym jany sag bolsun. Başlaly ABM bilen. Sen şo gruppadan öňem aýdym aýdýadyňmy ýa şo gruppa gelip aýdyma başladyňmy?
Men Meniň özümden uly iki doganym bar oglan doganym. Biri muzykant biri aýdymçydy öňler. Şo wagtlar men kiçiräkdim, ýadyma düşýär, men konsertlerine çyra tutýardym ýokardan. Şolaryň ýüzüne onda toýlara gidende, toýlara gidende alyp gidýärler, bir arasyna birki aýdym aýdýardym. Aý, şu bir bäşinji, altynjy klas wagtym. Soň öýde-de şu uly oglum zastavlýardy ýa-da aýdym aýtmaga, şol oturgyjy alyp, deprek kakyp, aýdym aýtdyrýardy. Ritm tutup zat edip. Hawa, şeýdip aýdym aýtdyrýardy. Şonda ot uje aýdym aýdyp başla, aýdym aýdýardym o wagtlarym, ýöne aýdym şolar diýip pikirim ýokdy, sebäbi başga kär saýlapdym şo wagt, bolasym gelýärdi. A, gizli bolmasa näme kär?
Doktor bolasym gelýärdi, hirurg.
IBM Gruppanyň gurnaýjysy kim? Sozdatel. IBM Gruppanyň gurnaýjysy, ilki biz IBM öň Dance Boys diýip tans gruppamyz bardy. Biz köplükdik ýaman. Başda bäş oglandyk, soň köpelip gitdi. Oglanlar üýşüp Dance Boys diýip tans topary breakdans edýärdik. Beýgidaş tanslar edip, onda munda çykyş edýärdik. Köp aýdymçylaryň yzyna podtansowkada bolýardyk. Ol aýyp zat däl. Özem. Elbetde.
Hawa.
Soň. Gulluk etdik. Ýok, şo wagtlar aýdym aýdýardyk, orsça aýdýardyk ýöne. Orsça Mekan bilen Arsen rewno ham bolýardylar o wagt. Menem propewno aýdýardym. Şeýdip, orsça aýdýardyk diňe. Soň gulluga gitdik. Gullukda indi baransoň näme etmeli pikirlenýäň-de gullukda iki ýylyň bar-da. Şonda bir ýyl galansoň ýa pikirlenýäň näme etmeli. Şonda ýa bu aýdym-saz, şu aýdym, şu grup bolup türkmençe aýtsaň näleräk bolarka diýip. Soň geldik, gullukdan geldim. Bir wagt gitdik diýen ýaly üçümizem. Soň gelip ýene orsça aýdym aýtdyk. Birki aýdym aýtdyk. Onsoň men boluň diýdim, türkmençe aýdyp göreliň. Şo wagt. Haý.
Haýsy aýdym? aýdym. Asman gel gel bir aýdym bar, gel gel diýip birinji aýdymymyz. Gel gel. Tans goýduk oňa, şeýdip aýtdyk. çykyş etdik bir nemede, konsertde. O wagt atly başlar bardy, adyny tutup durman şo wagt olaryň arasyna çykdyk welin, halk halamady. Beýleki başlaryň adyny gygyryp durlar-da, şolar gerek diýip. Elbetde, auditoriýa tapawutly. Soň ikinji aýdymymyz eýýäm Asman ýyldyzy boldy. Onda eýýäm klip bilen çykdyk, şonda eýýäm
Şonda eýýäm biz, eýýäm biz we diňleýjileriň, muşdaklaryň ABM Gruppany tanady. Şu aýdym bilen ABM Gruppany has ýakyndan tanady. Asman ýyldyzlary. Näme üçin sen IBM-den aýrylyp, solny karýeraňa başladyň?
IBM Hytaýda bar, bizde baş ýokdy. Indi her
Solist. Işiň başynda baş bolýar. Ýok, solistam dälde, solist bolmaly. Bu her gruppada bar bolýar, ýöne baş ýokdy bizde, başlyk ýokdy. Sen şuny edýäň, sen şuny et, sen şuny edýäň. Şurada başlyk ýokdy bizde. Onnoň biri bir zat öňe çykyp başlasa ýa soň gaty görüp başlaýarlar. Şoňa baş ýokdy-da. Soň Her kim özüňkisini edesi gelýär. Daway şunda şuny edelýär, mekan naprimer, men diýen bu arsen muny edelýär, men muny edelýär. Soň şoň üstünde bir ýazyrak bir dawa başlaýar. Ondan bor ýene şeýdip o başlanmady o zatlar. Başlanmady ýöne baş bolmasa şoýlap bolýar eken. Köpüsiniň gulagyna gelen myş-myşlar IBM gruppasynyň aýrylmasynyň sebäbi pul, puly paýlaşyp bilmediler, Şoňa meňzeş myş-myşlar bardy. Şulam pulam barmy şoň içinde? Ýok, ýok pul. Biz eý BM-de dogrymy aýtsam, o döwür ot aýdym ot aýdyma ýaňy başlanda haýsy bagşyna barsaň ilki ilki bilen aýdym aýtmak pul pul gözünde görnenok. Sahna çykmak, özüni görkezmek, aýdyma aýdym aýtmak birinjiden döretmek, aýdym aýtmak. Pul mesele ýokdy taýda pul mesele dogrymy aýtsam EBM-de köp biz kän pulam gazanybilmedik onda. Sebäbi konsert bady konsertler boldy. Onda da şol albomyň puly, klibiň pullaryny soň berýärdik gowy. Ýöne meň diýjek bolýanym pul pul mesele ol taýda ýokdy hiç hili. Öz aramyzda düşünişmezlikde o taýda diňe. Häzirki günde ABM toparynyň oglanlary bilen aragatnaşygyň barmy? Bar.
Gatnaşýas. Günde däl, arasynda bir jaňlaşýas iş bilen. Ýaňy ýakynda-da bir üýşdük. Oturdyk. Arseniň ne kafesi bardy, şonda şu kafesinde oturyp könäni ýatladyk biraz, täzäni.
Nostalgiýa. Maslahatlaşdyk.
Täze işler bilen.
Näçe ýaşyňda ilkinji gezek bir gyza aşyk bolduň we näçe ýaşyňda ilkinji gezek gyz bilen söýüşdiň?
Söýüşip dälde mekdep döwri boldy. Bir gyzy gowy görýän daşyndan. Ondan her gün herki beşik geýip baran bolýan. Şoň göwne ýarajak bolup. Olam bilýärdi ýöne ýüz berenokdy. Dogrymy aýtsam. Ýylgyran bolýar käwagt ýöne o diýen däldi. Bir düşse aňyrdan ylgap, ol esasyndan ylgap düşse öňüne çykjak bolup. O görünjek bolup şoňa. Al aý ýedinji klas, sekizinji klasda. Ilkinji.
Aslynda seretsek, Ýakynlygymyzy begendirmek kyn däl, hasam häzirki wagtlarda. Mysal üçin men okuw sebäpli söýgilimiň doglan günde ýanynda bolup bilemok. Ýöne Rozagülüň kömegi bilen öz söýgimi beýan edip, sowgadyny gowşuryp doglan güni gutlap bilýän. Rozagül ýedi ýigrimi dört

Mähri bilen duetligiňiz bar duetligiňiz köp ýene myş myşlaryň biri Mähri bilen Berdi söýüşdimikä söýüşdilermi diýen myş myş bar.
Mähri bilen ýok Mähri bilen bara biz sahnada söýgini görkezdik kliplerde söýgini aýdymymyzda söýgini bir birimize beýan etdik ýöne. Söýgi ol ýa duýgy aramyzda. Men Mährini öz jigim ýaly gowy görýän, hormat goýýan.
Şu sorag köp berdiler we hemme kime şu sorag gyzyklydy şu soragyň jogabyny almak. Häzir ýene täzeden karýeraňa başladyň we elbetde diňleýjiler seniň Mähri bilen duetligiňize garaşýar. Duet bolarmy Mähri bilen?
Näme üçin bolmaz bolar. Nesip bolsa indi bir men ýaňy bir birinji aýdymym çykdy. Aý şöhlesini ýere saçýar Ýene-de bir gije geçýär Emma göz öňümde diňe sen. Nesip bolsa yzda aýdymlar taýyn klipini etmeli bolar men proýektler bar duýetlemem bar içinde entek Mähri bilen gürleşip göremok entek Mähri bilen neme edip göremok. Habarlaşyp göremok. Ol mowzukda entek. Ow, häzir ilki şu öz öz etjek zatdama şolary bir edişdirip bir özüm ýene bir hatara girsem soňaýýam duet gaty pikirleneris.
Aga, seniň bile konsertlerde sahna paýlaşan artistler häzir Türkmenistanyň iň populýar aýdymçylary hasaplanýada. Mähri, Onsoň ezbitine Süleýman we diýjek bolýanym Sen karýeraň goýaňdan soň olar belli bir pik derejesine hasam geldi. Şu wagt hasam bir karýerasynyň köki bar. Sen şoňa gynanýaňmy?
Aý men begenýän şolar üçin. Oglanlar yhlas etdi, zähmet çekdiler. Elbetde, elbetde. Ýok, men olar üçin elbetde begenýänsiň. Men seň özüň üçin diýýän. Sen goýmadyk bolsaň, häzir diýjek bolýanym, ine ezbitir bir ýyl, iki ýyl aýdym-aýtmasyn tapawudy ýok. Şonda-da ezbitir täze nesil we köne nesil tanaýar. Mähri Pirgulyýewa, Täze nesil we köne nesil tanaýar. Seni köne nesil tanaýar, Täze nesil tananok, saňa häzir täzeden täze nesil üçin işlemeli. Şonuň üçin gynanýaňmy diýýän.
Hawa, gynanç bar oň üçin, elbetde. Berdi bi, mümkin bolsa özüň halaýan aýdymlaryňdan biriniň mümkin bolsa hiňlenip berseň.
Öz aýdymlarym bar. Haýsyny hiňlenip bir gowy görýän aýdymyny diýip özüňiz bir bir aýdym diýseňiz bilemokda indi haýsy aýdymy. Bize hiç hili tapawudy ýok sen öz aýdymyň bolsun başga aýdym bolsun seniň iň gowy görýän aýdymyň seniň.
Meň gowy görýän aýdym şu aýdymlaryň içinde Dostluk. Şu aýdym Şu aýdym aýdamda-da şu Eýbiýany aýrylan wagtda aýtdym. Has ýüregime ýakyn aýdym şol. Şu aýdymy hiňlenip bersem bolar? Elbetde, baş üstüne.
Ýüregimi aýtsaň size. Çyn dostlar gerek maňa.

Diýipdirler hemmesi düşüpde-de dostlugyň agzybirlik jümlesi.
Dost dostuň aýnasy. Sag bol. Sag bol agam minnetdar köp köp minnetdar. Dowam edýäs. Aga karýeraň pik ýagdaýyna baranyňda Adyň has tanaldy. Adyň, abraýyň beýik bir derejä geldi. Şo döwürde saňa rakyplyk görkezip biljek aýdymçy ýokdy, meň ýadyma düşýä. We aradan wagt geçdi, tanymallygyň geçdi, ýagny populýarnylygyň geçdi. Şo geçenden soň-a näli duýgy ýaşadyň? Bir wagtlar sen wokzala-da baryp bileňokdyň, aeroporta-da baryp bileňokdyň. Baryp bilýärdiň diýjek bolýan, hökman seň ýanyňa gelýärdiler. We şo zat geçenden soň, näli tapawut boldy?
Aý tapawut, nädip düşündirsemkä, bu Bolýar şu madine köp edaralara barýas bu işde işsindeler. Edaralara barsak dogry ýaşlar o diýen tananok ýöne başlyklar zatlary gün tanýarlar. Ha berdi owo. Ýöne elbetde ýaşlar ýaşdan täzeden ýüregini almak üçin, ýüregine girmek üçin täze aýdymlar, täze duýguly aýdymlar. Ýürekde galjak aýdymlar döretmeli, aýtmaly.
Sen populýarny wagtyň saňa kyndyda köpçülik transportyna münüp bileňokdyň, ulaglaryna ýagny münüp bileňokdyň, bazarlara baryp bileňokdyň we aradan ýyllar geçdi diýeli sekiz ýyl on ýyl geçenden soň sen indi diýeli mundan alty aý öň bazara zada baraňdada saňa öňküler ýaly häzir üns berenoklar şo tarapdan saňa aňsat boldumy Seniň üstüňden öňki agyrlyk gaçdy-da, sen islän ýeriňe gidip bilýäň, islän ýeriňe baryp bilýäň. Şo tarapdan bir özüňi rahat duýduňmy?
Men o zata üns bermedim, ýöne, bilmedim. Ýöne häzirem bazarlarda çykan ýagdaýymda, bazarda, magazinlere çykýas, tanaýarlar, ýöne Ahyk öňki ýarak däl. Öňler ýöne ahyk her ädimde suw döşüp, her ädimde nepetdi. Ýöne häzir hakyky ýöne her ädimde däl. Ýöne bar. Ýöne häzir ýöne bilýärler, tanaýarlar, seredýärler, ýöne öňki ýalak gelenoklar. Sebäbi Berdimeý şeýdýärler-de.
Epohanyň üýtgemesem muňa sebäp bolup bilýär-a. Öňki adamlar häzir öňki adamlar däl. Adamlar şu wagt ulumsy. Adamlar şu wagt öňküsi ýaly sada däl. Öň adamlar sadaty. Seni söýýän bolsa saňa söýgüsini görkezip bilýärdi, aýdyp bilýärdi, Berdi men seni söýýän. Saňa sylagym bar, saňa hormatym bar. Şu wagt adamlar söýse-de, sylagy bolsa-da, hormaty bolsa-da öňki ýaly görkezip bilenok. Öňki ýalak, Berdi, men seň fanyň, men seň aýdym gowy görýän zat diýmekden, häzir eýýäm hemmesi diýip biljek däl, köpüsi çekinýä, özüne kiçilik bilýä şony aýtmagy. Nesip bolsa ine ilerde aga, işlärsiň, men saňa ynanýan, ýene-de öňki ýagdaýyňa gelersiň, öňki ýagdaýyňdan geçersiň nesip bolsa, işleseň, näme diýä, Zähmet çeken Çekseň zähmet ýagar rähnetda çekmeli zähmet hökman bolmaly barmaly ýerimize barýas. We diýjek bolýanym ýene öňki awraýyňa gelersiň. Öňki awraýyňdan hem geçersiň. Ýöne diýjek bolýanym indi konsert berseň aga nesip bolsa ilerde öňki awrany, öňki energiýany almarsyň. Indi adamlar konsertde öňki ýalak awra energiýa berenok. Hakyky.
Ýöne men bilýän ony men indi öz edarama konsertlere gidýäsde köplenç bolýa gidýäs welin öňki konsert ýok ýöne hakyky öňler konsertlerde sahna çykyp tans edýärler biz bilen bile ýaşlar. Aw. Konsert gutaransoň gidenoklar gapydan. Aw surata düşmän. Awtograf alman hakyky. Ýöne ow häzirki ýaşlar bilemok nämeden. Sosialny setiň ösmesi sebäp bolup bilermi pikiriňizçe?
Düşünmedim. Sosialny set, sosialny ulgamlar, ýagny Instagram, YouTube, Line diýä, o diýä, bu diýä, ýagny internetiň ösmesi şuňa sebäp bolup bilermi pikiriňçe?
Hawa.
Meniň pikirimçede şuňa sebäp internediň ösmesi adamlar öňküsine garanda gowy görýän ýyldyzyny gowy görýän aýdymçysyny artistini tapawudy ýok liboý wagt instagrama girip görüp bilä ýutuba girip görüp bilä öňki ýalak dälä öňler mysal üçin diýeli men lebapden bolsam abm gruppany ýa berdini diňe konsertde görüp bilýädim bolly.
Hawa. Berdi agam bilşiňe görä biziň hemaýatkärimiz Ýeni gapydaky Fish House türkmen tagamlarymyz.

Aýdym senden ýene garaşmalymy repçilarymyz bilen fita garaşmalymy.
Men wot bir bir ýyl iki ýyl bolandyr repa bilen bir aýdym çykardym Lila diýip duşdukda bir neme kafeda ondan repa bilen duşduk welin olam Diňleýär eken ýaş wagty onuň diýdi. Kiçi wagty babam diňleýärdim şeýle şeýle. Onda şeýle şeýdip bir oturdyk gürleşdik welin bir aýdyma rep goýup ber diýdim welin. Bilemok men rep. Men rep ekeni düşünip baramok da dogrymy aýtsam.
Indi nesip bolsa ýuwaş-ýuwaş ýene industriýanyň içine girersiň, sungatyň içine täzeden girersiň we repa-da düşünersiň. Ýöne rep, rep diýeni şu maddany diňleýän-de, aýdymlary kän diňleýän welin tüweleme spikdir. Okaýar. Gowy-gowy okaýar. Söz ýok. Dawam.
Köne möçe. Döredýä edýä ma owa berekella Esbitro söz ýok. Ýaş repçilardanam bar şu wagt ýaş repçilaram bar elbetde Esbitrň derejesiniň ýarymyna gelenoklar abraýy boýunça ýa populýarnylygy boýunça ýöne okaýly okaýyşlaryna zatlaryna sözüm ýok ýaş repçilaram bar nesip bolsa olarda saňa gepleşikden soň ugradaryn diňläp görersiň belki fit ýazarsyň. Konsertlerden ýa-da çykyşlardan iň uly alyp gören gonoraryň näçe?
Şo döwür. Şo döwür. O döwür bar-a, nähili aýtsam-ka men saňa, bu Bir millionyň bir paçkasy şeýle. Ýadyňyz düşýän bolsa. Hawa. On müň manat. Bir paçka.
Hawa. Soň şu döwür men wa ýadyma düşýär, toşda näçeden ýöne sportiwnyň sumkany doldurýardyk. Bir sportiw örüp, bir sportiw sumka alyp gidýärdik. Ýadyma düşýär. Ä jogabyňa şeýle sorag bereýin. Seret, şo döwür a Türkmenistanda mysal üçin toýa iň gymmat gidýän aýdymçylary bilemok kim, men o döwüriň aýdymçylaryny. Bilýän aýdymçylaryny ýöne kim gymmat gidýänini bilemok. Şolar a seniň bir gonoraryňdan köp alýardylarmy, az alýardylarmy pikiriňçe?
Häzirki döwür kän. Kän alýarlar. Men eşitýän bahalary kän.
Şo wagt.
Şu wagt kän alýarlar. Şu wagt bilýän, men şo wagtlar, öňler diýen.
Öňler biz o wagt azarakdy ýöne biziň. Biziň alýanymyz konsertde biziňkini ärlekdi, prosent gidýärdi. Her konsertden prosent. Häzirkide men wot bilýän wot aralary gitdim konsertlere, welaýatlara welin baýramçylyklarda bahaňy aýdýaň eýýäm. Şunça berýäň barýan. Biz döwründe adam ýygnamaly. Barýaň adam köp bolsa girdejiň kän adam az bolsa girdejiň az. Şolar häzir ýöne indi bahaňy aýdýaň barýaň seň adam bilen işiň ýok. Soragy ýene täzeden bereýin azjyk ýalňyş düşündiň. Diýjek bolýanym. Men şo wagtlar Sen konsertden diýýäň, iki sportiwnyý sumka pul alýardyk biz diýýäň konsertlerden. Dogrumy? Şo wagtlar, şo döwüriň, şo öňki döwüriň aýdymçylary toýdan şonça pul alyp bilýärdilermi ýa ondanam kän alýardylarmy? Şony sorajak boldum. Ýo-ýo, az alýarlar.
Öňleri konsertden kän gelýärdi toýdan. Asyl soragyma jogap şy. Häzirki ýaş artistlerden Üç sanysyny aýt, seň pikiriňçe bäş, on ýyldan populýarnyk derejesi bir top ýerine barjak, seniň görüp biljek bäş, üç sany artistiň bäş, on ýyldan belli bir ýere barjak.
Men dogrymy aýtsam kän ýaşlary kän tanap baramokda men şu öňküleri diňleýän käbir aýdym çykýa wagt Mekan Atanyň albomy çykdy şondada bir diňleýän Myrad Öwez diňleýän we ýöne ýaşlardan kim bar ýaşlardan bu Owaza bir oglan çykýa bir oglanjyk şoň aýdyşynyň heňini aýdyşyny stilini ýoluny gowy görýän. Beýgiler öýdýän ady Beýgiler familiýasyny bilemok ýöne Beýgiler Nämeýew. Ýaş oglan. Gowy aýdýar. Gowy aýdýar owa ýöne oň owaz telewideniýe stilinde ýoly ýaşyl owa belli ýerlere baryp bilýär ýöne nädip aýtsam sosial ulgamlarda gara bazarda o stil bilen Ýok, ýol ýok.
Aý toba ola şo bol ýöne ýa birden şol geçen ýagdaýyna çorny rynyga men pikirimçe.
Senden soňky senden soň täze artistlerimizi aýdanymyzda gyzlardan mysal üçin aýdanymyzda. Firuza-da senden soň geldi. Soň Amalia, Jeren, şularyň mysal üçin üçüsini goýanymyzda seň üçin bäş-on ýyldan has top derejesine geljek kim? Üçüsinem tanaýaň pikirimçe.
Üçüsinem tanaýan oba. Diňleýän aýdymlaryny. Şulaň içinde bara. Dördünjisinem goşaldy. Abadan Halmamedowa.
Ha, Abadan Halmamedowa. Şulaň içinde Jeren bilen Amalem kädýän. Ikisi biraz ýoly üýtgeşigrakda şulaň. Amalia Derskrag, Jeren Halnazarowa has nerwny söýgi diňe şoň galak bot bilemok. Firuza da söz ýok oňa da oruna galanok. Ýöne şu ikisi görýän.
Aslynda Abadanam gowy aýdýar Firuza dört gyzymyzyň dördüsem gowy aýdýar oňa söz ýok. Ýöne, indi bärde içinden saýlamaly bolsak, has ýokarky bir derejä getirjek bolsak, seniň pikiriň Amalia bilen Jeren. Bu diňe ýöne seniň pikiriň. Sportuň haýsy görnüşleri bilen meşgullandyň ýa häzirem meşgullanýaň? Futbol.
Futbol dokuzynjy klas üçin futbol oýnadym. Birinji klasdan dokuzynjy klasa çenli. Soň şu topugymdan trawma alamsoň oýnamany bes etdim. Ondan ozal oýnamaly däl boldum-da şonda. Häzirem ylgaýan, köplenç bolup käbir wagt aýdym-saz üýşýäs, oýnaýas, ylgaýas. Ýöne futbol esasy.
Ýene soraglarymyzyň biri, bunu agzalarymyz köp ýazypdyrlar. Toýda, üýşmeleňde, doglan günde, şoňa meňzeş ýaş toýlarda zatlarda diýe aýdymçylar jemlenen wagty näme üçin arasynda Berdini göremzok? Berdini çagyranoklarmy ýa-da Berdin özi baranokmy?
Men dogrymy aýtsam ara Kän köpçülik halamok. Konsert zat gowy ýöne şu oturyşmalar kän halamok. Bilemok men kän bolamok. Men şu oturyşykda oturamdan öýde maşgalamyň ýanynda çagajyk kimi oturam gowy bolýan. Şolar bilen wagtymy geçirem gowy bolýan. Dogry oglanlar bilen oturyşýas söz ýok ýöne men bilemok kän gatnaşyp bilemok.
Has bir köpçülige bolaňok. Häzirki wagtda, häzirki wagtda seň pikiriň üçin türkmen artistlerimiziň içinde iň populýarnyý artistler kim?
Aýdymçyň içinde? Hawa. Häzir. Men e, öz diňleýän aýdymçylarym bardan diňleýän. Men kim häzir halkyň kim diňleýän bilemok. Öz diňleýändem barmy? Murad Öwezow, Mekan Ataýew. Aýdymlaryny diňleýän, kliplerini görýän. Öne häzir görýän ot aýdymçylar bar ýaşlaryň içinde. Jelil ýaly aýdymlary täze stilde. Gowy. Kim bu?
Habib, diňleýäňmi Habibi?
Habibi gaýnaýan. Şu aýdymy diňläp gördüm.
Stilini haladyňmy? Hawa, üýtgeşik. Üýtgeşik stil. Döwrebap bir stil we azajyk wagtdan öň barýan bir stil. Aw.
Meýleş däl. Hiç kimki aw dogry. A.
Güýç nämede?
Agzybirlikde.
Gelýäs indi iki jogaply soraglarymyza. Men sorag berýän iki jogaby bolýar birini saýlaýaň. BMW ýa Mercedes?
Uzak ýolda BMW, şäherde Mercedes.
Ýok. BMW ýa Mercedes? Mercedes. Messimi ýa Ronaldo? Messi. Dubaýmy ýa-da Tokio?
Düşünmedim, ýene täze.
Dubaýmy ýa-da Tokio?
Dubaý.
Habibmi ýa-da Konor? Habib. Androidmi ýa-da ios, ýagny iPhone? Iphone. Ýegor Kridmi ýa-da Jack Halep?
Jack Halep. Üýtgeşik aýdýar.
Supermenmi ýa-da Çylawek Pawuk? Him çagalam şol çylawek pawugy görýär.
Indi soraglarymyza belli bir ýere geldik we iň wajyp, iň möhüm soraglarymyzyň biri, iki müň ýigriminji ýylda näçe aýdym garaşyldy senden, näçe klipe garaşyldy, maksatlaryňyzy bileli.
Aýdymlar taýyn şumat ýene bir azyrak bir üç aýdym dört aýdym alboma ýetýär nesip edenden albom çykmagy mümkin şol aýdymlary hemmesini klibep çykaraýmak mümkin ýa şony ýetişsek indi häzir ugrunda ikinji klibiň söýemkalaryna başladyk nesip edenden. Şu ýyl bir aýda bir klip edermikäm diýibä pikirlenýäs. Umydymyz bar şoňa.
Höwes, motiwasiýa şo aýda bir klipe nesip bolsa. Nesip etse. Indi şu bärde berjek täze aýdymlar zat diýdiň-dä. Köne aýdymlar diýenimizde. Köpüsi Enrikiň aýdymlaryndan höweslenip aýdýardy we täze aýdymlaryň indi Enrika bilşimize görä öňki ýalak aýdym aýdanok. Täze aýdymlaryň kime höweslenip aýdýarka? Barmy bir saýlan aýdymçylaryň? Haý ýok. Biz başda Enrikeden höwes aldyk. Ýol, stil aldyk, indi özümiz nesip edenden aýdybermeli. Özümiz döretip, özümizden.
A şeýlelik bilen indi gelmeli ýerimiz öz muşdaklaryňa, biziň muşdaklarymyza. Jemi alanymyzda aýdasyň gelýän sözler bar bolsa aýtsaň, seni diňläli.
Muşdaklaryma ilki bilen jan saglyk dileýäris ähliňize köp-köp. Şu mady instagramda köpüsi ýazýarlar begendik garaşýas täze aýdymlaryňyza diýip sag boluň gollaryňyz üçin köp köp hemmäňize nesip edeni ähli edýän yhlaslarymyz zähmetlerimiz hemmesi diňleýjimiz üçin muşdaklygymyz üçin nesip etse şolar üçin işlemekçi janlar sag bolsun sag boluň hemmäňize. Minnetdar agam menem bärde aýratyn bir sag bolsun aýdasym gelýär biziň hemaýatkärimiz fitch house we täze hemaýatkärlik edýän, ýagny Rozagül we oglanlar, şu wagt Berdini ýazga geçirip duran art-studiýanyň oglanlary köp-köp sag boluň. Şeýlelik bilen agam senden diňe täzeliklere garaşýas. MediaTm hyzmatyňda täzelik bolsa, biziň elimizden gelýän bir hyzmat bar bolsa hyzmadyňda MediaTm adyndan ýene bir gezek köp-köp sag bolsun aýdýan. Size sag boluň. Myhman bolanyň üçin.
Özüňe gowy seret. Hawa. Şeýlelik bilen diňe täzelikler bilen diňe toýlarda görüşeli. Sagbolaň. Sagbol.
Şeýlelik bilen dostlar gepleşigimiziň soňuna geldik. Tamamlamazdan ozal siziň ýadyňyza salaýyn. Berdibiň instagramyny belläp geçjek. Goşulyň, goldaň. Siziň goldawyňyz has motiwasiýa berer, höwes berer. Gepleşigimiz göwnüňize ýaran bolsa laýk,